Mela, għajdilna naqra salvu Mallia xinu xinu mal-eru tal-ġens Malti. Mela, jina, skonti, skonti, skonti, Godfrey Wettinger, biex għanna jadaj. Godfrey Wettinger, ma lajk sentenza minnu. Kien eh, storiku Malti ġiri, miet insomma. Eh, storiku reċenti. Reċenti, reċenti, reċenti, l-ux li miet ġiri, reċenti ħafna ġiri, jissa, reċentismu. Sena ilu, sentej ilu, miet għal dik il-ħabta. Ma jek da żmek.
I apologize tal-ignoranza ġil. Minix familja. Fattina bil-Malti ġili kotajt waqas konna fli kien biet bil-maġġa ma Anyway, dak kien ħareġ bit-teorija u mhux kulħadd qabel miegħu ġifieri kellu clashes anka mal-akkademja ġifieri. Li dan jgħid eh, li skont għal-ħimjari li huwa storiku tal-ħmistax-il seklu Għarbi, meta ġew l-Għarab Malta, żvujtawha, li kienu jagħmluha ħafna di. L-Għarab. L-Għarab. U għamlet kważi mitt sena vojta. Hawn Malta kull ma kien baqa' kienu jiġu xi baħħara biex jaqtgħu s-siġar għax-xwieni, u hemm bdiet l-ispopolazzjoni tas-siġar hawn Malta, kienu jiġu għall-għasel salvaġġ, u kien hawn ħafna ħmir. Kun jgħidu l-gżira tal-ħmir. Sabiħa l-affari, illu. Naħseb jena ġena ġejna b'dik il-situazzjoni. Anyway, u mbagħad reġa' ġiet ippopolata minn min Arab minn Sqallija li ġew hawn Malta, li x'aktar ġew ġew biex jaħdmu ta' pirati. Għax hawn Malta kien Post ideali għall-piraterija. Aħna qegħdin fil-goldilocks zone tal-piraterija, eżatt qegħdin. Għaliex aħna qegħdin off the trade routes. Sewwa. Għax aħna jekk trid tmur it-Tuneżija, m'għandekx għalfejn tieqaf Malta, b'ġurnata tasal. Jekk trid tmur Sqallija m'għandekx għalfejn tgħaddi minn Malta, mill-Greċja jew, you know. Allora, we're off the trade routes. Però viċin biżżejjed biex noħorġu, tisraq, tidħol, U għandna portijiet tajbin. Barra minn hekk aħna m'għandna xejn iżjed. Irridu nifhmuha aħna dan huwa pajjiż li m'għandu xejn, m'għandu ebda riżorsa ħlief il-ġebla. L-uniku mineral li għandna, il-ġebla, dik biss. Allura u dawn l-Għarab bdew bil-piraterija Malta. Li di baqgħet sejra sas-1798, anzi iżjed, sal-1815. Sal-1815 Malta kienha taw il-kursari. Għaliex kursari biex mhux pirati? Għax pirati kienu jaħdmu outside the law mentri mentri l-kursari kien ikollhom liċenzjamant l-istat. Ġifieri aħna konna stat kursar. Aħna konna bħall-Afrika ta' fuq, bħall-Alġerija, bħat-Tuneżija fejn il-kap tal-istat kien kursar. Għax il-Gran Mastru kien kursar. Sa l-aħħar wieħed kienu kursari, I mean kienu kienu jipprattikaw il-piraterija huma stess. Tieħu liċenzja mant il-Gran Mastru u tmur tisraq. Basta Musulmani! Basta li tisraq il-Musulmani. Tal-Musulmani, ma tisraq.
Eh, regoli x'kienu, eżatt, eżatt. Le, dik, li tisraq il-Musulmani, għax dik kienet gwerra qaddisa u jekk tisraq il-Musulmani, allura, allura. Ma jkun hemm xi ħaġa minn dawk mill-affarijiet li tisraq. Eh, le, le, le. Xi ħaġa dovuti li. Mela, mela, kontat Jew ġast ħallas liċenzja. Le, le, le, liċenzja.
Good luck to you. U l-liċenzja inti jekk, il-liċenzja ma kienx kun għal dejjem, kienet tkun pereżempju għal xahar għal tliet xhur. Ah. Jekk ma titħoġ dawk it-tliet xhur, tagħti raġuni għaliex. Raġuni valida, pereżempju, inna naufragajt jew li tissewwi, ma stax dub iktar minn tliet xhur, għax huwa qed jisilfek il-baħar tiegħu biex biex għal tliet xhur mhux għal iżjed, business normali kien, kien business kbir Malta, mm. enormi ġifieri. Eh, għall-imħabta. Mbagħad kont tiġi.
Meta bdiet, dal-arranġament meta beda. Beda
mill-wasa ta' Normanni, ġifieri jew minn Zmillara, għax Zmillara ftit li xejn nafu, sal-1815. Meta mbagħad l-Ingliżi qalu daqshekk piraterija. Sal-1815.
Sal-1815.
Oh shit. Sal-battalja ta' Waterloo, għax l-Ingliżi, l-Ingliżi zammewa. Ġista l-1815 kienet kellna l-basta l-Maltin. Anka wara. Anka wara. Wara mbagħad bdejna morru l-Afrika. U hekk il-leċita kienet il-leċita wara. Imma żomm żomm, sal-1815. Eh, sal-18.
L-istat Malti mhm. kien jippermet eh, jissanzjona. Kienu jiġu l-Ingliżi għaw biex jaħdmu ta' kursari. Ostja.
Fism l-Ingliżi ġiviri, kellhom privateers. Ostja, had no idea. U dawn l-Ingliżi kienu jaħdmu ta' kursari bl-istess rules of engagement, ġiviri kienu jimmorru jattakkaw l-Missilmin? Il-min kienu jimmorru jattakkaw? Le, bat saru il-Franċiżi u l-alleati tagħhom. Għalhekk żammewhom l-Ingliżi. L-Ingliżi ħallewna nibqgħu nipprattikaw il-korso bil-kundizzjoni li nattakkaw il-Franċiżi. Biex niddistabilizzaw? Fil-fatt, ħafna ħafna kursari li telqu minn Malta mal-Franċiżi, għax kien ħafna għax qasmu l-Maltin biċċa mal-Franċiżi biċċa mal-xismu. Dawk li telqu mal-Franċiżi kienu jitwerwrin li li jiltaqgħu mal-Maltin l-oħra, kursari Maltin oħra, u jispiċċaw imdendlin.
U bħala bħala kwalità ta' kursara, kemm kemm konna ninqalgħu għalija l-biċċa? Konna li werru l-Mediterran. Nice.
Ħafna iktar kemm jgħidu għall-kursar tan-Nord Afrika. u werru l-Mediterran. Hemm storja ta' Spanjoli kienu attakkaw il-Ġerba, daw biex iwerru l-Musulmani, daw mhux bdew jgħidu Espanja jew le, Malta, Malta, biex iweżgħu, għax aħna konna kursari ta' stonku, tal-waħx konna ġifieri, konna magħrufin, u di anke fil-Medjuevu, fil-Medjuevu, ġifieri fil-Medju qabel ġew il-Kavallieri, Ħa spinta kbira meta ġew il-ċajdulhom għaw l-Aragoniżi.
Sewa.
Fismi l-Aragoniżi. Eh, l-im epoka? Dan qed ngħidu 1400, 1400. Fil-kronoloġija. Isu l-1400, 1400. Meta ġew l-Aragoniżi. L-Aragoniżi għamlu 300 sena u Malta qabel il-kavallieri eżatt. Ġifri fil-14. Aħna l-Aragoniżi li ta' Karlu Hamza. Karlu Hamza tal-Aragonini, Spanjol. Kien Aragonini. Ir-re ta' Spanja dak kien. Sawa, ġifri da meta ġew l-Ispanjol, aħna Malta l-ewwel kien hawn l-Arab, mbagħad ġew il-Normanni, mm. mbagħad warahom ġew il-Ġermaniżi il-Hohenstaufen. Daw li kellhom da dildo hawn waħħal ma żaqhom. X'kellhom? Jew le, le, le, ċek, ma ċek. Kompli, kompli, jisni.
Għax mbagħad sqallija ħaduha kienu eh, l-Ġermaniżi, l-Ġermaniżi kienu żlu l-Italja, affarijiet eh. U aħna ovvjament ma sqallija spiċċajna magħhom. U mbagħad warahom ġew il-Franċiżi, il-Franċiżi eh, oh Jesus. Wara min?
Wara l-Ġermaniżi ġew il-Franċiżi. Sewa.
Il-xajdulhom eh, il- eh, Bla u kol jgħaw tibda. Bone. Wara l-Aragonizi minn ġi. Abel, Abel, Abel. Abel l-Aragonizi. Abel l-Aragonizi. Anyway, daw ma tantx tamu, damu ftit ħafna Malta. U mbagħad dak kien hemm ġlieda kbira bejn daw il-Franċiżi l-Anġu. Anġovini, ekk. L-Anġovini. L-Anġovini. Dak kien hemm ġlieda l-poter bejn l-Anġovini u l-Aragoniżi. Sewa, fil-fatt, battalja kbira ta' dak iż-żmien li kellha anka x'ismu fuq il-The Rest of Europe, ġrat fil-Port il-Kbir. Il-battalja ta' Malta jgħidu l-Maltin ħadd ma jaf biha u dik kienet importanti ħafna ġifieri. Għalfejn kienet importanti?
Kienet importanti għax kienet battalja kważi deċiżiva u. U xi ddeċidiet?
Min se jiddomina u min le u ddominaw l-Aragoniżi. They took over, ġifieri. Eh, u xan ġviri ħasru għom minn fuq il-wicċ id-dinja li l-anġuvini. Kienet li il-Maltin kienu għamu kontra l-Franċiżi, ah. bħal għallija. Ma nafx ma jġbija di Sicilian Vespers, sqalli għabu eh, kontrijom eh, eh. u għatluwom wara l-qoddisa tal-Easter, wara l-Vespri tal-Easter. U għahna tajna minna u spiċċaw assedjati b'Sant'Anġlu. Kif kien, ma tali, tali xsib, għax nista' nifhem kif illum il-ġurnata spiċċa naraw xaġa fuq l-internet u nitħajru, Eh, bħal per eżempju il-belt kien ikun hemm il-protesti tal-Black Lives Matter per eżempju, għax ovvjament konna naraw. Imma eh, kien hawn kuntat kbir ma' sqallija ta' ġifieri, kien hawn kuntat kbir, aħna ma' sqallija dejjem kien hawn kuntat kbir, konna niddependu minn sqallija, għax aħna aħna dik il-problema aħna tant manna xejn aħna li għax konna konna kapaċi nipproduċu biżejjed ikel